Insalmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela xiqrajt dan l-aħħar li llum se jlaqana ma' Alex Vellagera. Vellagera ppubblika tliet rumanzi u fl-2013 huwa rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għar-rumanz tiegħu Is-Sriep Reġgħu Saru Velenużi. Fl-2011 huwa sab ruħu f'nofs kontroversja taħraq dwar iċ-ċensura f'Malta minħabba l-istorja li tkisser sewwi, li dehret fir-rivista studenteska Realtà. Alex l-aħħar ktieb tiegħu jismu Trojan u ġie ppubblikat minn Klabb Kotba Maltin. Alex jgħix Brussell u jaħdem bħala traduttur u jinsab Malta fuq vaganza. Alex, meta konna naħdmu flimkien ġieli ddiskutejniha dil-ħaġa, però issa qed nagħmluha pubblikament. Tgħidilna ftit xi qrajt dan l-aħħar?
Mela, u hekk għandi ktieb jismu Difficult Man, ehm, li mhuwiex eżattament dwar irġiel diffiċli, iżda dwar sensiliet ta' television Amerikana li ħarġu bejn wieħed u dawn l-aħħar 20 sena li ehm, jittrattaw ġeneralment irġiel fil-mezzeta jew ftit iżgħar li ehm, Bażikament qegħdin jiffaċċjaw kriżi ta' maskulinità u affarijiet simili bħal daw li ħġiel anke nisa jkollhom eh, ħabtu wiċċhom magħhom. Imma dal-ktieb huwa importanti mhux minħabba l-karattri tas-sensilit, iżda għax jiddiskrivi kif daw is-sensilit saru. U għal ħafna kritiċi u anke nies li jaraw daw is-sensiliet huma sa ċertu punt rinaxximent ta' storytelling in the grand scale, jiġifieri huma eredi ta' rumanzi l-kbar tas-seklu dsatax, pereżempju, ta' Dickens u fejn ġo xogħol ta' narrattiva ikollok dinja sħiħa li hija trattata, analizzata u l-karattri jimirħu ġo did-dinja u s-soċjetà tagħhom b'mod sħiħ mhux biss parti minnha biss. Ara jagħtu stampa kbira tad-dinja kontemporanja bħal Breaking Bad, The Wire, Sopranos, probably ħafna nies Qed jaraw din l-intervista rawhom daw s-sensiliet. U tissejħ bħala the third golden age of American television. U għalija interessani ħafna x-interessani kif kif isiru daw daw xogħlijiet, kif inħolqu l-istejjer, kif ikun hemm battalja kontinwa bejn il-kummerċ u l-arti. U f'dal-każ l-aqwa sensiliet l-arti tirbaħ li hi ħaġa pjuttost rari. Tajjeb ħafna.
U jiena kont qed naqra li ħafna minnhom dawn huma produtturi u anke kittieba ta' dawn is-sensiliet li huwa u jiddeskrivi fil-fatt il-mod kif kif ħolquhom, il-ġridiet tagħhom, u jiddeskrivu the writing room fil-fatt, x'jiġri ġo fiha. Tgħidilna xi ħaġa dwar hekk? Din hija ħaġa vera interessanti fejn is-sensiliet ma jinkitbux minn persuna waħda, jinkitbu minn Grupp ta' awturi, ta' kittieba li jkollhom ħafna esperjenza fil-kitba għat-television u bażikament għalhekk huma daqshekk tajbin dawn l-istejjer għax hemm ħafna ħafna xogħol warajhom. Mhijiex il-viżjoni ta' persuna waħda biss, hija ħafna nies jaħdmu għal viżjoni li hija globali tista' tgħid. Um, ma f'sens ktib dal da um, kidni ftit. Għax nishtiq kieku li ma naqrax dwar stejjer Amerikani u l-istorja Amerikana u kif huma jitkellmu dwar l-istorja tagħhom. Nixtieq xi darba um, nisma' dwar art, art, artisti Maltin li jitkellmu dwar Malta. Naf li hemm imma jista' jkun hemm ħafna iżjed. Naqbel. Naqbel ħafna miegħek u jiena għandi dik l-istess tama, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' magħna, għaddilna l-ħin Alex, nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, nħeġġukom tmorru tfittxu dan il-ktieb, Difficult Men, u aħna nisperaw li narawkom il-ġimgħa d-dieħla pero sadattant infakkrukom biex tagħmlu like tal-Facebook page tagħna, National Book Council Malta, u tiktbulna dwar x'qed taqraw intom dan l-aħħar ħalli tiġu hawn u taqsmu dak il-ktieb magħna. Sadattant aqraw mqar nitfa' kuljum.